Ā, takina rā, ko te kawa o Rongo kia pūrea nei ngā au o Tāwiri-mātea, te au mai Tawhitinui, Tawhitiroa, Tawhitipāmamao ki te kūreitanga o aku raukura e titia nei. E Rongo, whakairia ake ki runga tūturu, whakamaua kia tīna, tīna. Uiē, tāiki e. Ā, ka mihi ki koutou ngā. mate o te wā, ko Nunumī atu rā ki Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāmamao, ā, koutou, ā, te hunga kua ngaro, ā, whai hono atu rā ki rātou ngā mātua tūpuna e tatari atu ana ki koutou, ā, ko te pito mate ki te pito mate, ko te pito ora ki te pito ora, tīhe kūreperepe, tīhe kūraparapa, a Tihe Mauriora. A rarau mai i te tī, te tā ki tō reo irirangi Māori, ko te korimako o Taranaki e tuku mihi atu ana ki koutou ko hono mai ki tēnei a hōtaka a ka pao. A, tuatahi me tuku mihi atu ki tō tātou nei manuhiri ko hau mai ki roto i tō tātou nei a, pawaka i tēnei rā. Tēnā koe e Rangi Mōkai, ngā mihi ki a koe. Kia ora!
Mōrena uh, e te... Oh, nā reira, aroha mai, mōrena, ngā mihi, ngā mihi o te ahiahi, ngā mihi katoa ki a koutou. A hoi anō, e hoa korero mai, a, nō wai koe?
Tēnā koutou, um, ko Rangi Mokai tēnei, he uri o Te Atiawa, o Ngāti Tama, o Ngāti Mutunga. Um, kei konei ahau e, e tuku mihi atu ana ki e koutou katoa. Uh, tuatahi ko te pātai, uh, kei te pēhea koe, kei te pēhea o mahi? Yeah, tino pai, tino rawe te whai i, i tēnei mahi tēnei tau. Tino pai ahau. Uh, ko, te, ko te pātai tuarua me ki, uh, kei te aro atu tātou a uh, Tararaki Wānui me ki ngā kura tuatahi huri noa uh, ki tēnei waka tāitai mīharo ia tau ka tū ake ā, ka rongo ki, ki te kihikihi, ā, ki te koekoe o ngā, ngā tamariki me ki ngā, ngā kōungaunga o te maunga tītohea. Erangi kōrero mai e pā ana ki tēnei kaupapa e kī ana nei ko Te Tātarakihi. Yeah, taku waimārie ka tū anō a Tātarakihi atu tau nei, i tērā tau i whakakorengia i runga i ngā āhuatanga o te, o te wā, Engari, āe, tino hīkaka ahau te mōhio ka tū anō a Tātarakihi atu tau nei, nō reira, i tū te hui tuatahi me kī i ngā nineties, kāore au tino mōhio he aha te tau i tū, engari, ia tāua e tamariki ana, i whakatū ngā kaiako i tēnei o ngā, ehara i te mea he whakataetae i taua wā, engari he. He whakanui i ngā kaupapa o te ao Māori, nō reira taku waimarie te noho tahi me aku kaiako me te whakarite i tēnei wā. I tū te hui tuatahi ki Waitara, ki Ōwai marae, ināianei ka hoki atu ki Waitara i tēnei tau ki War Memorial Hall, Um, yeah, e tuku mihi ana ki a rātou i whakatū i taua wā, ko Mr Southey tētahi, Whaia Tiri Bailey tētahi, Whaia Minnow Carroll tētahi, um, toko maha o rātou i, i taua wā i whakatū puku mahi ana, John Niwa, hiki mai, hiki mai, ko Te Aronui Tōmua tērā e whakahaere ana i Tātarakihi, ko Te Aronui Tōmua tētehi kāhui kaiako, ko rātou ngā kaiwhakahaere o tēnei, ko au i tēnei wā. Um, ai, kei te kimi tonu mātou i ētehi o ngā kaiako e hiahia ana ki te, te tautoko mai. Um, engari ai, e, e rawe, kei te tū tonu tēnei kaupapa. Ana, ana, ko ngā pou e maha e, e wakatūtū ana i tēnei uh, ātāmira me ki o tēnei uh, he aha tētehi kupu anō atu i te ātāmira uh, whataarangi, papa āhuru, papa, papa rēhia. Mm. Erangi, uh, kōrero mai, uh, he hanga whakaritengatanga mō tēnei tau? Uh, ai, ka hoki anō ki Waitara, Waitara War Memorial Hall, hei te 28 o Whiringa Ānuku, ka tū tēnei um, Tēnei whakataetae, ka haere ki Waitara, he whakataetae hei te tau nei, nō reira me tuku mātou i ngā rōpū e rua ki Te Mana Kuratahi a tērā tau. Nō reira nā rātou te tono me whakatū i tēnei o ngā whakataetae kia tuku atu i ngā rōpū e rua. 28 o Whiringa-ā-nuku, he rā mire, ā, mēnā ka hiahia ki te rēhita, ka kore, kua kore koe e kite i taku īmera ki ngā kura, ā, he pai kia haere ki te whārangi Pukamata, Tātarakihi Festival, ā, kei reira ka tukuna i tō, i tō kōrero ki tētehi o mātou o te komiti, Ā, ka whakarite i ngā whakaritenga mō te rehita. Ā, ko ngā kura me kī, mai a ngā kura tuatahi, ko ngā um, kura waenga hoki, ka taea e koutou ka tō te uru mai. Ā, ka taea hoki ngā kura tuarua ka tū hei, um, hei kautautoko mena ka hiahia hei um, Ngahau, mēnā ka hiahia. Um, ahua 20 ngā rōpū kua rēhita i tēnei wā, mai, um, mai te rohe o Taranaki, uh, te Nōta me te Tonga hoki, uh, kua kite i, i ngā um, I ngā rōpū hou i tēnei tau hoki. Nō reira, tino mihi atu ki ngā kaiako, ki ngā kāko kapa haka ki koutou e e ū tonu ana ki tēnei kaupapa. Ā, mō ngā toa, ka taea e koe te whakarite i tētahi toa, ā, mō te 28 o Whiringa-ā-nuku, mēnā ka hiahia, haere hoki koutou ki te whāragi, Pukamata, Ka tonoa ki reira, umm, he kōrero anō? Mēnā ka pīrangi e koe te tautoko mai ā-tinana hei te 28, me tono mai hoki, o me tuku mai i tō karanga kia rongo mātou i tō karanga kia, kia whakarite i, i tētahi mahi mau. Um, kāre mātou i whiwhi pūtea mō tēnei mahi, um, engari kei te hiahia kia tae mai ētahi atu, kia awhi mai, kia whakarite ngā tamariki, hari a rātou ki te ātāmira me ērā momo, reira he, he tino tono tēnei ki koutou.
Oh, ngā mihi ki a koe, Rangi Mōkai. Kei a koe ētahi kōrero hei wakatepi i tēnei uh, karere ki te hunga e wakarongo mai ana? Uh, e mihi tuatai ki koutou o Te Korimako, ia tau, ia tau ka tae mai a Te Korimako, ka puku mahi koutou, ka whakarite ngā kiriata, ka whakarite um, i, kia tuku i te reo ki, ki Taranaki nei, ki te ao, e mihi ana ki a koutou nō reira ko koutou, ko ngā tangata ki Waitara, Kelly Moir, hū mā, koutou e whakarite ana i ngā whare, e whakapā ana i ngā whare kia tū tēnei kaupapa, ko te kōmiti, ko Whaitiri Bailey Noel, ko Whaia Jane McDonald, ko Whaia Wendy Healy, ko Whaia Cheryl A Luke nō Ruanui, a, ko, ko Paero McDonald hoki tētehi e tautoko ana i tēnei ropu i tēnei wā, nō reira e mihi ana ki koutou katoa, e mihi ana ki ngā kāko katoa.
O ka tika me tuku nga mihi ki koutou e, e akiaki ana i a tatou Ā, otirā ngā tamariki mokopuna kia poi atu i te poi i runga i te whataārangi. Hoi anō, ā koutou e te iwi e waka rongo mai ana, koirā te uiui i waenganui māua ko Rangi Mōkai, tētahi o ngā kai o Pouwaka Haere, ā, mō, ā, te mō tā Tara kihi. Hoi anō e te iwi, ko tai te wā kia whakatepe pai ai i runga i ngā āhuatanga o te wā, nei ko te karakia hei aukati nei i tēnei uiui. Nō reira, kia uruuru mai a au ora, a au ka'a, a au maea ki runga, ki raro, ki roto, ki waʻo, riririre au, Pai Mārire.